Salam hormatly watandaşlar Zdravstwuyte dorogiý Turkmenistancy Bu gün ýenede şol ýurduň içindäki bolup ýören wakalaryň içinde iň bir wajyp meseläň biri korrupsiýa eger siz eşidensiňiz bir kaýlykda bi haramdag Berdimuhamedow bäşinji noýabrda çykyş edip ine bi aý Atdaýew gözegçiligi pes etdiň A Batyr Amana saňa-da berk käýinç Türkmengaz konserniň. Indi bi käýinç diýilýän zadyň ahyry bi alamaty näme? Aýdylanda men size düşündiren men özüm ýolbaşçy bolan adam. Käýinç diýilende seni gelýada bi ýaňky MHM-aň işgärleri bar-a aç güjükleri. Bulara bas diýildigidir şol. Ýöne, bir zady ýatdan çykarmaly däl, Batyr Amanow diýilýän kim? Haramdagyň gyzynyň adamsy bar Yhlas Amanow, şoň dogany. Ol näçe käýinç beribersin, hiç haçanam ony bar-a, ýuwutmaly, basmaly, öldürmeli etmez ol owadan depä dykyp çöreksiz goýan ýaly. Oň üçin bir aýyň içinde şu wagt MHM-a ýaňky toý Ine, bular şu wagt barlap ýörler. Indi Batyr Amanowa degişli edaralaryň ýigrimisi bar. Şol ýigrimi edaralaryň içinde şol üçüsi gaz çykaryş edarasy, ýene-de dördüsi gaz akdyryş edara, ýene-de bäşisi gaz gurluşyk edarasy. Ýene-de bäşisi gaz üpjünçiligi, üçüsem material üpjünçiligi. Indi serediň, şol edaralaryň her gaýsy şuunda indi öz işgärlerine gün bermän baryny kowalap pul tapyň diýip elli müň dollardan ýygnap ýörler. Elli müň dollardan Batyr amana bolmana-da alyp ýör. Indi bi barlag bolansoň, bulara bir milliony toplapjyk bermeli bul adam. Indi hemmesi bar awtade bäş manat gazanyp bilenaklarda. Ine diýeli bi ýaňky bi Aşgabatdaky. Gazakdyrş birleşigiň başlygy Çopanow Şöhrat. Indi onda bir üýtgeşik önümçilik ýok, ýöne onda köp ýaňky turbalar bar. Ýere gömülen turbalary täzeden çykaryp, olaram şol ýaňky biznesmenlere satýarlar. Biznesmenlerem muny muny bölüp, bölüp, kesişdirip, ondan aýratyn şol milletiň içinde kim şol jaýyny ulanjak bolsa, şolara satyp ýörler. Şo zatlardan gazanyp, tapan ýerinden pul gazanyp, ahyry şol Her aýda bermeli hakyny berýär. Daşoguzdaky başlygy bar, Ilýasow Agabaý. Ol bir on ýyldan geçen adam. O-da şol şo töwereklerde ozal şol gömülip, ýüz elli kilometrlik turba gaz turbany ujundan çykaryp, bölüp kesişdirip otyr. Ine, bolýan zatlar şol, ahyry korrupsiýaň barýan ýeri şol. Diňe oň bilen oňanaklar. Mardaky gaz çykaryş nä bölümi bar munuň ol ýol ötende ýaňky by zawody bar kükürt satýarlar bular indi kükürt bar günde ýüz elli üç ýüz tonna kükürt satýar her tonnasyna on dollardan wurup dorlar onnoň ýaňky ýüz elli ton bolanda bar ol ahyry aýda bir şol kyrk elli müň dollar bolýar ona bir getirýär häzirem täzeden şo barlag bar diýip ýene de pul ugradýar. Iň bärkisi şu gazagjuakdaky edara şol Azat Hemraýew girmek üçin ýüz elli, iki ýüz million pul para berip şeýtirip işe girdi. Elbetde ol daş döwür ondan alyp ýör o puly. Ol näme o taýda ýokarda oturan bu zatlary beýtdirip alyp ýören bolsa o uly eşekden kiçi eşek bok iýmäni öwrenýär. O näme üçin haramdaga bolýar, ministrlere, wise-premýerlere bolýar, bulara bolanakmy? Indi Lebapda ýaňky Lebap gaz çykaryşyň başlygy we suwuklandyryş gazojakdakyna suwuklandyryş gaz edarasynyň ýaňky hemem nemesi Ereşew Mergen. Ene gönden göni Batyr Amanowa işleýär. Terminala günde ýigrimi maşyn ýaňky bi suwuklandyrylan gaz akydýarlar, Owganystana, beýleki. Ondan şo taýda ýaňky bolmasa, iň bolmanda şo taýda gürleşýärler-de, diýeli şo taýda bir näçe bir on tonna, ýigrimi tonna sygýan bolsa, şoňa ýene-de bir tonnasyny artykmaç satýarlar-da, bäş manat puluny alýarlar. Oň daşyndanam her maşyndan ýüz elli dollar alýarlar guýup bereni üçin. Nä şoňalyk durmuş daş töweregi. Indi bärde şu meseläni Batyr Amanow däl-de, indi bärde bi Atdaýewa-da hondan märt bolup, aý sen gözegçiligi peseldipsiň. Sen özüň, haramdag Berdimuhamedow, sen özüň gözegçiligi peseltmediňmi? Hä? Sen şu zatlara ýol bermeýän bolsaň, Batyr Amanow beýtirip arkaýyn bütin dünýeden pul ýygnap, bütin Türkmenistanyň içinde edenini edermi bi? Hä? A seň bu ýaňky oňa bi berk käýinç diýýäniň oýunjakdygyny näme, millet senden hakyly pesmi, düşünenakmy seň at oýnadyp ýöreniňe? Hä? Ol Seň bara ogluň, gyzyň, beýlekiler bilen bular garyndaş-a, sen o zatlary etmeýäň, sen ýurdy eliňe aldyň-da, öz tohum-tijiň arasynda şeýtip paýlaşyp ýörsüň. Sen Batyr Amanowy ham sen aýyr aýyrýan bolsaň, göreli sen näme iş edýäň, ha? Hiç haçan aýyr bilmersiň. Sen basarsyň, Batyr Atdaýew gider iru-giç. O seň ýanyňdaky pagonlar gider. Ýöne bular gitmez. Sebäbi sen öz tohum tijigiň gorap çyksaknýaň ondan muňa geçirýäň. Ol nemäni? Hitrowkalyny etişiň ýaly. Oň üçin eziz adamlar hormatly millet. Şu egerde haramdag ine biz ýaňky bi korrupsiýa garşy göreşeris diýen bolsa hiç haçan ynanmaň bu zatlaň hemmesi oýun özem diňe milleti oýnamak üçin edilýän pyssy-pujurlyk.